Ko wai te tangata? Ko wai te tākuta? Ko wai tō pāpā? Ko Doctor Love. Kei ahau te māramatanga. Tēnā e hoa, kaua e tatari, waea mai ināianei, kia tere, whāwhā kore, kore whāwhā. Kua whakahōhāngia koe e tō hoa rangatira? Kua wetohia te ahi o te aroha i roto i a koe? Kei te kimihia e koe tētahi huarahi hei whakakā mai anō? Kaua e mahara, mātaki mai nā te wāhanga e whai ake nei. E ngā iwi o te motu, nau mai haere mai ki tēnei hōtaka o Doctor Love, te tākuta o te aroha. Nau mai, haere mai. Ae. Kei te rongo mai koutou i te aroha i roto i tēnei rūma? Ae marika! Ko Doctor Love ahau e mihi aroha atu nei. I te rā nei, ka kōrero ahau ki tētahi tokorua kua puta i te pōuri ki te ao mārama. Tena, tirohia! I ngā wā o mua, i taraiwahia e Kōkiri te motokā i ngā wā katoa. Ināianei, Kua whakaaehia e au kia taraiwa a Ngū i te motokā. Āna, ko au te taraiwa, ko au te tangata. Tēnā kōrua, kua tau mai nei ki te kōrero mō aku mahi whakakakā i te ahi o te aroha. Kua pēhea tēnei wiki? Ka kōkiri au i ngā take i ngā wā katoa. Kare au i te mataku. Ka tautoko nae au i taku hoa, nā te mea he. Āe! Ka tīmata ahau ki mua i te whakaata i a Ata. Kōkiri, kōkiri, kōkiri! Kaua e mataku! Me koe Ngū? He aha tō mahi i tēnei wiki? I hangaia e au tētahi rūma hou i tō mātou whare. Ka waiotia tētahi moenga ki roto mō ngā pō. Riri au e toku hoa. Kāre au e riri. Ka kaha kē. Ka kaha, nā te mea me whawhai kia tū rangatira tonu ai. Taihoa kōrua, Whakarongo kia kōrua. Ngū? Me whakauru rere mahi ki roto i ō kōrero. Ka hoha tō hoa mēnā he ōrite te āhua o ō kōrero i ngā wā katoa. Kōkiri? Me whakauru rere hāngū ki roto i ō kōrero. Kei waenganui i tēnei rori, te oranga. Whārangi 118 o taku pukapuka hou. Me try ano. Apopo, ka haere au ki to taha, ako ai i te karate. Umm. Ka kuhuna e koe ō tarau poto mekemeke pīataata? Āe. Ka mau ahau i aku tarau poto pīataata. Rrrr. Ka whakakakarahia tō tinana ki te brute a muri te karate? Mēnā ka hiahiatia e koe. A a a! Rere mahi! Āe. Ka whakakakara au i taku tinana.

He mahi whakaū tēnei, he mahi whakarongo, he mahi mātakitaki, he mahi kōrero. Karawhiua! Ko wai te ingoa o te hoa tāne a Kōkiri? Ka kōkiri au i ngā take i ngā wā katoa. Kare au i te mataku. Ko ngū. Ka ako a Kokiri i te aha? Me try ano. Apopo, ka haere au ki to taha, ako ai i te karate. Ka ako a Kokiri i te karate. I kōhetetia a Kōkiri e wai? I ngā wā o mua, i taraiwahia e Kōkiri te motokā i ngā wā katoa. I kōhetetia a Kōkiri e te pirihimana. I hangaia e Ngū tētahi aha? Me koe Ngū? He aha tō mahi i tēnei wiki? I hangaia e au tētahi rūma hou i tō mātou whare. I hangaia e Ngū tētahi rūma hou. Pēhea te āhua o ngā tarau poto o Ngū? Ka kuhuna e koe ō tarau poto mekemeke pīataata? He tarau poto mekemeke pīataata. Tū meke e hoa! Ināianei ka tahuri koe ki te whakahāngū rerenga kōrero. Anei he tauira. Ka kōkiri au i ngā take i ngā wā katoa. Whakahāngūtia. Ka kōkirihia e au ngā take i ngā wā katoa. Ka kōkirihia ngā take e au i ngā wā katoa. Ka mau ahau i aku tarau poto piatata. Whakahāngūtia. Ka mauria e ahau aku tarau poto pīataata. Ka mauria aku tarau poto pīataata e ahau. Ka whakakakara au i taku tinana ki te Brutes. Whakahāngūtia.